alright my good people now welcome back again to anointed lady tv i don't come your domot i don't come your screen with another breaking news with another legit intel on the things and things where they go on for inside the nation nigeria the coco now be say one chieftain of the all progressive congress they go by the name cletus obum he now don't stir up controversy He now don talk something wey make country people come raise eyebrow in surprise. You know say this man come outside now dey admit say destabilizing the opposition party wey be the People's Democratic Party na part of a strategic part of the All Progressives Congress say na part of their political arsenal. That is, as the All Progressives Congress wey be the ruling party dey put sansan for inside the garri of the People's Democratic Party na normal thing to them. No be small matter like this, oh my good people. Now you dey see this APC chieftain wey dey go by the name Cletus Obun. There was a time wey be say he na the chairman of the Conference of Nigeria Political Parties wey be CNPP for inside Cross River State. Now he don come outside dey make this interesting declaration during one interview wey he get with Tori people for inside Tori people their channel. and normally as im yarn those levels finish as im make di accusations finish di peoples democratic party dem no go fit just relax dem no go fit just fold dia hand while somebody dey talk all dis kain tins dem so dem gatz respond and di steward of di peoples democratic party wey dey go by di name segun sowonmi himself before before he don blame the president of the federal republic of nigeria wey be asiwaju bola ahmed tinubu's appointment of oga yeso wike as di minister of di federal capital territory and oga sowomide dey yarn say na dat appointment wey dem give yeso wike na be di genesis of di internal crisis wey di peoples democratic party dey dey face but however emma good pipo di apc chief town wey be mr cletus odum e now come dismiss di claims e now come dey yarn say make di pdp comot body from dat captains e say normally to dey pull sansan for other people their garri to dey spoil the business of other parties na part of a standard political strategy and e say if the people's democratic party dem come outside come dey yarn all these kind levels wey dey dey yarn so e mean say na the worst political confession to be ever made in history. and if dem come outside come dey yarn say di all progressive congress don infiltrate di peoples democratic party and dem dey scatter di party well na normal thing and it's part of their duty to do those kind of levels because even the people's democratic party too they dey find ways and means to make sure say dem destabilize dem put sansan for the garri of the all progressive congress no be small matter like this o oh my good people you know say the apc chieftain e no gba break for there at all at all he still proceed further dey justify the practice he come dey emphasize he come dey yarn say spoiling the business of other parties na normal something e dey remain valid something as long as say person dey avoid violent destructions as long as the movement no lead to violent something na good political weapon wey dem gats use but however emma good people Oga Showemi wey be the chieftain of the People's Democratic Party, he criticise the decision of our presido He yarn am plenty say na the decision of our President Bola Ahmed Tinubu to appoint Oga Yeso Wike wey be the former PDP governor as a minister of FCT na that one na be the key factor in the instability of the People's Democratic Party that na the genesis of the palava wey dey dey face for inside the People's Democratic Party but on the other hand the chieftain of the All Progressives Congress wey be Odum e no make sense as im come outside come dey yarn all this kind level This in admission now, this in confession, e don spark debate over the ethnic boundaries of political tactics in Nigeria's democracy. Countrymen now come dey raise concern, they come dey yarn say these men now of the All Progressives Congress who know the kind level, who know the kind height wey they go travel to to make sure say things spoil for another man party and who know the kind level wey they go go to make sure say things no work well for we nation Nigeria. Anyhow this informate be you for body my good people, feel free make you drop am inside our comment section. I still get another report, I still get another legit intel within my table wey I still need to share give the general public. The koko be say e get one report wey bin dey ground before before and this report dey yarn say the labour party wey be lp dey dey agree with oga presido wey be bola ahmed tinubu

Now the Labour Party they don't deny that particular report and they yarn say their party leadership no dey partner with our President Bola Ahmed Tinubu ahead of the 2027 general elections. For inside one statement now wey dem release on Friday, na the National Publicity Secretary of the Labour Party wey be Mr Obiora Ifo na dey dismiss the claims and he say that claims, those accused, those reports na baseless something and is very much unfounded. And as a matter of fact, the Labour Party is the most visible opposition party today for inside we nation Nigeria and their national chairman will be Barrister Abure He na the leading voice for inside the opposition camp and they consistently criticize the government of our president Bola Ahmed Tinubu so you no get anyhow wey go come go partner with person wey im dey criticize Oga Obiora Ifo constantly highlights the efforts of Labour Party to reposition theirself and deepen participatory democracy for inside we nation Nigeria. And he now constantly yarn say the Labour Party they don establish an electoral reform committee to promote credible, fair and transparent electoral processes plus the party wey be the Labour Party they don introduce e-membership registration wey dey attract thousands of subscribers all these their efforts now all these things and things wey they dey do na to reposition the party for somebody to demarket the rolling all progressives congress na for somebody to make sure say no be the apc wey go rule for inside 2027 so therefore all these accuse now wey dey dey sama give the labour party is unguarded and is callous e no make sense and is the most ridiculous accuse ever and the most unfortunate and they dey challenge the countryman wey dey go by the name deji adeyanju and any other person wey dey sama accuse dey give the labour party of partnering with the all progressives congress to make dem show face and as dem dey show face make dem come with evidence make dem come with proof and fact say di leadership of di labour party or mr abure dey work with our current president bola ahmed tinubu of di all progressives congress and say dem dey partner to make sure say di apc abi our president bola ahmed tinubu na go still sit down as president for inside di year 2027 presidential election but no be lie my good pipo